Sefydlwyd Chwarel Lechi Diddorwig fel menter fasnachol yn yr 1780au. Erbyn troad yr ugeinfed ganrif, hwn oedd yr ail chwarel mwyaf yn y byd. Erbyn diwedd y 1860au, Cyflogwyd dros 2,500 o ddynion yn y chwaral. Roedd yr rhan helaeth ohonynt yn byw yn y pentrefi cyfagos. Ond yn wreiddiol, nid oedd Llanberis yn un ohonynt. Ac oni bai am dyfodiad y reilffordd yn 1869, pur amlwg byddai'r pentref wedi tyfu o gwbl. Enw gwreiddiol ar y pentref ifanc oedd Coed y Ddôl. Tyfodd i fod yn bentref mawr yn gyflym yn ystod y 1870au yn arbennig. Ac i gymeryd mantais o'r cynnydd sylweddol yma yn y boblogaeth, daeth ffotograffydd ifanc o Sir Ddinbych o'r enw Isaac Hughes yma i fyw a weithio. Pan adawodd o gwmpas 1886, aeth ei waith gyda fo. ac aeth Isaac Hughes yn angof. Yn anhygoel, can mlynedd union yn ddiweddarach, darganfuwyd trysor o'i waith a'i bapurau mewn atig yn Stryd Tomos. Daeth yn amlwg mai Isaac Hughes oedd y ffotograffydd cyntaf i dreulio amser gyda chwarelwyr yn Norwig. Trwy gydol y 1870au a'r 1880au, croniclodd y chwarelwyr wrth eu gwaith. Mae ffotograffau Hughes yn ffenest i'r oes a fu. Roedd yn amser caled iawn, fel mae'r ymradoddion ar ei wynebau yn tystio. Wrth tynnu ei lluniau roedd amryw yn ddewr iawn, neu ffôl iawn. O dro i dro, i gadw'r ddynion yn llonydd, byddai Hughes yn gofyn iddynt eistedd ar bareli o powdwr gwn. Roedd nifer o chwarelwyr yn ddynion hen, ac yn parhau i weithio eu hyd at eu saithdegau, Ond roedd amryw yn dechrau ei gyrfaodd yn hogia ifanc un ar ddeg neu deuddag oed, ac yn dysgu eu crefftau o'u tadau neu eu wrthddod, i gyd er mwyn dod â ceiniog neu ddau ychwanegol i'r cartref. Sefydlodd ISAQ stiwdio yn Llanberis a treuliodd sawl blwyddyn yn tynnu lluniau'r cenedlaeth gyntaf o bobl i fyw yno. Arloeswyr oedd rain, ac ymgynefinoir. Mae nifer o fenywod yn gwisgo ffrogiau i laru yn y casgliad, sawl un wedi colli gŵyr yn y chwarel. Iddyn nhw, roedd cael dau ben llining ynghyd yn frwydr caled iawn. Eu gobaith oedd cael digon o feibion iddynt fynd ati i weithio yn y chwarel. Yn bennaf, rhedeg y cartref oedd swyddogaeth y merchaid. Yng nghyfnod Isaac Hughes, roedd yr unig fenywod i weithio yn y chwarel yn gofalu am y cleifion yn ysbyty'r chwarel. Darganfuwyd bell dros gant a hanner o bortreadau yng nghasgliad Isaac Hughes. Trwy ymchwil manwl, mae wedi bod yn bosib hyd yn oed enwi rai ohonynt. Dyma Richard Hughes, fferyllydd a phregethwr lleyg. Enwyd Pont Hughes Druggist ar ei ôl. Credir mai G. Tequin Parry yw hwn. Gweinidog Methodistaidd, awdur, ac nôl y sôn, un llawn ffraethineb. Dyma Elizabeth Hughes yn faban pedwar mis oed. Tynnwyd y llun yma ar ddydd Iau, wythfed o Awst, 1878. Collodd Elizabeth ei thad yn y chwarel cyn iddi fod yn ddeg oed. William Williams, y gof. Safai e o faint, yn y man a'r lle yma. a Stryd Ceunant. Yr am helaeth o'r bobl yn y casgliad yn ddi-enw, ond maent i gyd yn leisiau o'r gorffennol. Y nifer o bobl sydd yn byw yn Llanberis ac y ffiniau heddiw, eu cyn-deidiau a'u neiniau sydd yn lluniau ers ac iws. Mae sawl cenedlaeth wedi mynd a dod ers y dyddiau rheini. Caewyd y chwarel ym 1969. Ond mae pentref wedi darganfod ffurfiau wahanol i'w gynnal, twristiaeth, treftadaeth, masnach, cymudol. Ond ni fyddai Llanberis yma oni bai am y bobl aeth Huws ac Huws ati i bortreadu.